Kon ta bai? Mi te atrobe, mi tin algu pa kompartí ku tur e muchanan, hóbennan ku ke skucha. Si bo konosé flaira, flaira e kos aki bo no ta kome, pero esaki su frutanan mi mama Mi a tabata pue nan pa prikichi. Anto e ta algu e ta bèrdè, e ta e blashinan ta bèrdè, anto bo ta haña tin un flyer akora, tin un flyer bèrdè, bo ta pari bèrdè, anto un ta manera kòràs ki mas tin. Anto e flyer aki nan ta kue, si bo ta kore hunga asina ki bo kai Anto bo kaña ras na bo pia òf na bo man, bo èlbo, bo ta bai na e flyer ei, bo ta kue e flyer, bo ta kibra su blachi, anto ora bo kibra e manera su bras asina, anto bo ta haña ku ta kore un lèm asina. Anto e lèm ei bo ta kue, bo ta pas'e riba bo erida, anto te ku ta nochi ya bo ta mira kila kuminsá su manera e ta trèk. pa sera. Mi no sa ku tin mas hende ku konosé esaki, pero esaki no sa make mi punta punta nos welanan, pero por ta mi wela pa mi sa di dje, pero ta nos tata ku nos mama mes a siña nos hasi esaki. Wen ora bo kai, bo ta bira kue un pida, pasa riba bo herida, te ku ta tardi, ya bo ta mira e herida ta kuminsá hala seras nan. Su manesé e no tin kaska, pero bo ta sinti si ku E no ta basha awa mas ni tampoko e no mustra awa ku ai ta un kos ku bo ta wòri ku mi. Esei ta Florida. Nos tin algu mas tambe, ta aluwé. Aluwé, mi ta mira aki na Hulanda mi ta mira algu di aluwé, pero es un aluwé di Kòrsou. Esei ántes mi mama tabata usa e pa remedi tambe. Nan ta koe, nan ta kòrte e pida blanku di djei, nan ta bisa bo ta kuli, anto ora bo kuli e, e ta traha komo remedi. Anto esei mi ta bisa, ya manera akinan mi ruman tambe tin ora e ta bisa, e ta sinti masha lèker, anto e ta gula un pida, anto bo ta sinti bo kurpa mihó e siguiente dia òf despues di un par e tatu. E seinan tabata José asina, Ami mes no a hasi el, ma yega dia si ese, pero mi no ta busca un tipo di soldado cu ta sur, anto hopi bia bo no haña gana di bay cu e pa bo haña pone na bo boca. Anto hopi bia, ora bo mishi cu ne tambe, si bo traha y pone bo man na bo boca, e ta hopi sur. Anto un otro kos tambe ku nan tabata hasi kuné, ku esaki nos mes a yega hasi, nan mira hende tambe ta hasi el, nan ta kòrta e sente bibu, anto bo ta laga e kore den un bleki òf un kos di plèstik, algu ku bo ta wanta, bo ta kue e lèm ku e ta kore, anto e lèm i ta mane un tiki hel asina. Anto ora e seka, e ta bira manera kòraki mak. Anto, esei nan ta bute laga e drumi un par di dia, of bo por hasi e mes momento tambe, su esakinan nos mes a yega yasa ya na Kòrsou, anto bo ta pinda bo kabei kuné. Bo ta hink'é den bo kabei, anto lak'é para un par di ratu, despues bo ta lab'é sak'é, usa bo shampo, bo ta mira bo kabei ta keda manera un koró Cora aki mas lila, sino no lila lila, pero cora aki mas escuro. Anto esey nan tabata usa e lim, e sente bibu cuné. Anto ya ya cu e sente bibu aki tambe, aki nan mes mi ta mira hopi producto nan ta traha jampo cuné, mi ta mira hopi producto tambe di bebe, mi ta mira nan ta usa. Esaki ta tempu mas moderno ke nan basele, anto nan ta traha un jus kuné ku bo ta pepé. Anto esei ta mas pa awor, pero ántes nan tabata usa e mesen bebiba esaki nos mes ta hasié na Kòrsou, anto esei mi ta bisa bo di dje ku nan ta us'é pa e kabei i tambe gulié. Pare mi. Wilen Sali. Wilen Sali, mi mama tabata a bari porta, traha basora di Wilen Sali, anto ta bari rond bo kas ku mi, paske no bo kas pafó, rond bo kurá di kas, laga mi bisa si nan bo sinti ku fout, pero rond bo kurá e kas, bo ta bari ku mi, piki tur blachi for di abou, mi wele tabata hasi ele, e ta bari su kurá limpi limpi. Bo ta kana yega, bo ta bisa e ta helemal skon, pero limpi limpi, anto bo ta bisa kasi sigur bo ta kere ku ta e basora di Willem Sali traha. Nan ta kue un pali basora, nan ta kita e brasanan di Willem Sali, nan ta pone na e punta di basora anto nan ta mar'é, anto bo ta e ta traha un basora kuné. Nan ta hasié ku basora pretu tambe, no sa ku bo konosé basora pretu. Anto nan ta us'é tambe pa bari kuné. Anto un kos mas tambe ku nos mes tabata kome ta dadel. Esaki ta e datu. Datu ta algu berde meskos ku kadushi, pero kadushi nan ta kom'é, pero datu no ta di kome. Resultado ta mas pa um nos tabata come mas fruta. Anto ora cu nos mira nan ta pari, nos tabata controla nan tur dia. Anto ora nos mira e chuchunan ta bini of e paranan ta bini keda hopi den e area, anto nos tin cuminsa cana wak cua Ta dushi pa kome, ta kla pa kome, anto bo no sabadá. Am, mi tata mes tabata yuda nos pa nos haña un palu largu, anto nos ta pushi dal lo kuné, e ta kai. Anto ora e kai, nos e ta yu bien su piña, pasobra ku wapi en kai riba bo, anto nos tabata kita su sin piñanan, anto asina nos ta kome e padennan, ta bisa mondongo. Anto asina bo ta mira ku e datu e kadushi tambe ta pari algu, pero esei nos no tabata kome'e. Pero asina bo ta mira ku hopi kosnan di ántes bo ta awendia mi no sa, pasobra mi no sa na Kòrsou kon ta ainda ku e e flaida ku eseinan, pero Mi no sa kon ene nan ta usa nan ainda, pero antes nan aya hopi remedi nan tabata kue for di kosnan di naturalesa. Awendia tambe bo ta haña ku tin dòkternan ku ta bisa nan ta dòkternan di naturez natura natu kosnan natural pam no bruha mi lenga pero en e geval nan ta bisa nan ta dokter nan di eseinan anto nan ta duna remedinan y mayoria bia kosnan di di plachi palu of etcetera men e tipo di medicinanan ei, remedionan ei, nan ta busca nan for di cosnan di naturaleza, anto bo ta haya cu e dokternan ta manda bo bay haci remedio cu un, anto hopi bia a yega di bay haci pa un dokter tambe, e dokter aki tabata bisa bo ku awa tambe bo ta usa ku bo ta hasi bo ta baña kuné kon bo por baña kuné anto bo ta bo ta drumi den e awa manera tin hende tin bathtub anto bo ta drumi den e awa anto ora bo sali bo no ta seka bo kurpa bo ta bisti bo paña anto esei bo ta sinti ku durante di dia por ta bo tin un otro un gevoel, pero esei nos no a hasié muchu, pero nan a duna nos un par di tips ki bo por hasié awa, pero awa ta un kos ku mi mes a mak mei kuné, su las di tempunan aki mi mes ta akinan, semper mi a tende ku awa ta un kos ku ta ta yuda hopi, anto mi tabata ten hopi dolor di kabes Anto, na lanta mainta, m'a sinti un dia pa mi, e siguiente dia tambe mi ta tene. Anto, m'a bebe mai tres, casi tres, paracetamol, anto no a yuda. Anto, mi a dicidi di para bay cranchi, m'a para casi dje cinco minut of mas. Anto, pa mi haña alivio. Anto esei mai ri mak mi na Kòrsou tambe ku mi. Anto ora nan para bai dje awa asina, ora nan sali, nan haña un trankilidat ku e dolo di kabes a baha, anto el a bira muchu mas ménos. Ta p'esei mi ta bisa awa. Awa di laman tambe nan ta bisa si bo tin kos na bo kurpa ku no ta kura, bo ta bai laman, bo ta baña, esaki antes ta mi mama nan mes tabata a bisa, anto hopi biaha bo ta bai bo ta laba, bo ta drenta baña laba bo kabei laba, maske bon sa landa, bo ta laba bo tur bo kurpa ku e awa, anto bo ta mira ku bo ta haña kambio. pa loke nan ku bo ta sinti òf si bo ta sinti bo kabes un tiki no masha dushi, nan ta bisa ku e awa di laman ta hopi bon. Pero awa natural tambe ta yuda. Entonces mi mes a mak mi ei kuné. ke mi asina hopi sigui menshoná, pero esakinan tabata e tipsnan ku mi por a duna bo awe, anto mi ta kere ku e próksimo bia ku mi haña algu mas ku mi por kompartí ku bosnan, e ta keda pa e hóbennan anto ku ta biba aki òf parti di mundu ku ta papia Papiamentu ku ta komprondé, anto Ku no sa di e kosnan aki. E fonte di awa no ta mi wela, pero esaki mi mes a ervare, mi mama tambe a yega bisa ku awa di laman bota hasi hopi kos bon, vooral ku bo kurpa, si bo no ta sinti bon, lekker. Mi bisiña tambe tabata papia kosi, e ta bai tira un kabes, asina ku bo ta sinti un ander esfera atrobe. ku bo kurpa. Esei mi ta keda te akinan te otro bia anto benishon. Ui.